Nkarhi wun'wanyani ni ni twa onge ku va ni ri mukreste swa laveka ku va ni ni ta eka vakreste kuloni hi ta hi ta bula hi timhaka tin'wani leti nga critical because ku va mukreste eka nguva leyi hi hanyaka eka yona swi va onge ku na ti-limitations to karhi leti hi faneleke hi va na tona na ku hleketa ka hina hi fanele hi hleketa hi nga fiki ka a certain grade ya miehleketo but something to start with with a with a with a think which I think it's important i ku Xikwembu lexi hi nyika miehleketo xi swi tivile leswaku we'll have to break the boundaries. mindzele ku na mindzelekano leyi nga vekiwa hi vanhu when it comes to intelligence hi dyondzisiwile leswi hi swi tivaka hi titwa hi ri vanhu hikokwalaho ka milawu leyi nga vekiwa emisaveni hi titwa hi tlharihile hikokwalaho ka education system hi titwa onge ya antswa hikokwalaho ka mintirho leyi va ka hi tirha yona and vutomi bya hina byi revolver around. ti surroundings kumbe leswi nga hi rhendzela emisaveni ene hi hetelela hi twa onge nkoka wa vutomi i ku va ni munhu a va ri na mali na movha a tirha kahle kumbe a owner khampani hi mukhuva wolowo but the true sense of it i ku hinkwaswo leswi swi lo create-iwa hi ti-system ta laha misaveni now as a Christian ni langutaka vanhu hi ta hi ta hi ta languta matsalwa hi languta bibele I believe ku bibele is the. i i buku leyi nga tsariwa hi vaprofeta na vatsari ku teriwa hi moya lowo kwetsima ende hi nga swi balekela nakambe leswaku the bible hi yona the best selling book yi nga xavisa ku tlula tibuku hinkwato emisaveni so far leyi nga endla mabiliyoni emisaveni it's the bible kusukela kwale ndzhaku na le ku vuya ka ti-translation ta kona. Bibele hi yona buku leyi nga fambaka mahlweni yi nga xavisa ku tlula tibuku hinkwato leyi yi nga tisa peace yi nga tisa rito ra Xikwembu now ni lava hi ya hi ya twisisa tanihi va hi vapfumeri hi vakreste leswaku loko hi vulavula hi vukreste before hi ya nghena eka ku dzika. ka ximoya loko hi sungula ku dzunisa na swin'wana na swin'wana a hi languti the basis and the fundamentals ku kahlekahle Xikwembu i mani Xikwembu hi nga kala hi nga xi voni e, e, eka eka loko hi lava ku languta eka perception ya miehleketo ya hina miehleketo ya hina is too small yitsongo ngopfu to comprehend with the greatness and, and, and, the, and the holiness of God. And what we are creating with our mind and what we imagine, loko se hlanganisa what we read and what we see as manifestations. We are not even halfway kutwisisa ku Xikwembu imani. Now, as Christians, eh, ni lava hiya hiya twisisa leswaku ku twisisa Xikwembu eh ya ha ri kule ngopfu na ku na na na na ku xi twisisa a hi languti bibele general bibele loko yi yi a yi ri kona khale na khale hi nga swi balekeli ni rhandza ku makreste onge hi nga tlhelelanyana ndzhaku before hi ya dzika ngopfu bibele hi ngheniwa hi moya wa ku tsutsuma na vhangeli hi nga se hi fanele hi rhanga hi dzika hi yi twisisa ku hi ta kota ku na loko hi ya vanhwini hi ya hi ya swi tiva ku hi vulavula hi yini it is a fact ku bibele it's a historic book i buku ya history because yi involve xikwembu xi nga muendli wa tilo na misava vanhu va ku tala they are afraid to question history handle ka bible we need to question history and then hi vuya hi ti languta ku hi vuya hi kwini and then hi ta hi ta ti languta bible ku do we see ourselves in the bible and the answer to that is yes we are the bible eh bible bible yi vile kona before the missionaries na ti mercenaries ti nghena eafrika a hi ri na yona bible and then loko hi languta i history hi kuma leswaku a hi dzunisa xikwembu hi khongela xikwembu hambiloko ma european ma nga se fika lawani but hi ndlela ya hina ya xiafrika um a hi swi tiva kusukela ku sunguleni we are nature hina vanhu vantima hi hina nature now because of vhangeli leri se ri nga kona sweswinyana va fike ri va modern to a point ya ku hi lava ku blackmaila vanhu spiritually and emotionally to a point ya ku hi shifta understanding ya vona hi ya yi veka eka yini hi ya yi veka eka eka eka eka spirit ngopfu ku tlula ku ta eka practice eka physical so swoleswo swi endle leswaku namuntlha vanhu vo tala va hetelela va nga twisisi kahle ku xikwembu kahlekahle xi lava yini eka munhu kumbe xi n'wi tirhisa njhani munhu leswi swi endle leswaku vanhu va ku tala va hetelela va ku okay ku hi ta kota ku twisisa xikwembu we need a leader kumbe hi need munhu loyi a nga va ngo i anointed man of god loyi a nga ta hi tshuneta kusuhani na xikwembu which is a lie mavunwa ya rihlaza yalawo but mhaka nkulu hileswaku we need a man who shall stand in front loyi a nga ta ku yes a hi fambeni hi ndlela leyi we need a leader we don't need a boss we need a leader a leader hi loyi a ngo ni mi rhangela emahlweni hi e, ni endla leswi na n'wina bibele yi ngo yi ngo bibele ni swi endla so loko ni endla leswi bibele yi ngo ni swi endla mina na n'wina a hi tekeni bibele as a guidance ya ku yi hi teka yi hi fambisa hi ya emahlweni now bibele loko va fika ti-missionaries va fika va yi teka eafrika a yi ri buku leyi a yi khome timhaka ta vaprofeta na matsalwa hinkwawo lawa a ma ri kona e, e, e, e, e, a ma ri eafrika now bibele leyi nga sala vamakwerhu lava hi yi twisisa hileswaku yi sele e, yi le ethiopia bibele leyi nga sala yi kalaka yi nga se yi nga se translatiwa ya ha ri in original aramaic eh, eamara ya yi, yi le ethiopia so leswi hi byela yini na ene a yi a yi se translatiwa ende loko hi languta i bible leyi hi nga na yona sweswinyana yi nga translatiwa i bible leyi nga tekiwa hi ma-missionaries endzhaku ka loko va lave ku yi disconnect i want you to understand this this is not a hate this is for you as a christian to understand ku u ta hi kwini um loko xikwembu xi hi endla it's no, it's a fact ku xikwembu xi sungule hi ku endla e, e, e vanhu vantima and whatever that I'm, I'm, I'm saying ni lava munhu a famba a ya swi gugula eh a ya landzelela na history a lava na tibuku leti nga ta n'wi pfuna because before hi ya hi ya fikela ka bible hi fanele hi languta the study of diet eh masungulo ya masungulo ku kahlekahle who is god because now loko hi nga languti hi tlhelela endzhaku hi languta ku xikwembu hi nge xi tivi ku hi lexi xikwembu but hi ta vona hi mitirho ya xona hi ku ya hi ti-ages na malembe lama hi nga ta hi teka hi le ka wona endzhaku ku ku endleke yini malembe yo tala lama nga hundza ene vanhu loko va vulavula hi ku khongela a ku endleka yini that is the sign ya ku komba ku xikwembu is been responding and that is a manifestation ya komba ku xikwembu xi kona xa hanya now swoleswo swi ta hi pfuna leswaku loko hi vona munhu un'wanyani a vitana xikwembu hi vito rin'wana kumbe a ku i allah kumbe a ku i i i mudzimu kumbe a ku i xikwembu kumbe a ku i mani we, we, we, a hi fanelanga ku jaja hi fanele ntsena hi rhanga hi languta ku which god leyi a vulavulaka yona loko yo ze hi fikelela ka point ya ku munhu loyi i vulavula hi muendli wa tilo na misava loyi a nga khoma swilo hinkwaswo then we know ku munhu loyi loko a vulavula hi allah a nga vulavuli hi munhu wo karhi kambe i vulavula hi xikwembu lexi hina hi ngo i xikwembu van'wani va ngo i nkulunkulu van'wani va ngo i mudimu nawu lexi fanelaka hi xi languta i ku va makwerhu mesiya u ve kona emisaveni and eh, mesiya loyi a nga va kona emisaveni u te hikokwalaho ka rixaka ra Juda eh loko hi ri karhi hi languta rixaka ra Juda hi ya hi ya vona eh loko misaveni misava yi ya yi andza eh hi ya hi ya vona vana va Nowa eh va va lava nga survivor endzhaku ka ndhambi hi ya hi ya vona eh ku ya ku ya tswariwa va Jafet na va na vahamu um hi mukhuva wolowo ku davuka tinxakanxaka leti nga davuka ya hi ya languta hi kuma leswaku hina hi wela eka rixaka ra hamu la nga famba ku nga vanhu vantima and loko hi famba hi ya languta kusukela ka n'wana abrahamu ku nga hamu hi ya hi ya kuma khuxi khuxi nga yena a nga davula rixaka ra hina vanhu vantima Eh, na ma-ethiopians hi ku ya ko kwahala nwa na loko hi vulavula hi ma-ethiopians hi vulavula hi rixaka ma-ethiopia ma ta ku byela kahle ku hina hi rixaka ra solomoni um ethiopia la ku nga na bibele leyi kalaka yi nga se translatiwa hi vulavula hi vanhu lava va nga va va nga vatukulu va solomoni na namuntlha loko fika ethiopia va ta ku byela va hina we are the amara we are the amara people ya ri ka amaric our bible has not been uh, uh, translated to any language still in the original language so sweleswi hi byela yini swi hi byela ku um hina na maethiopia hi vanhu van'we and loko hi ri vanhu van'we hi ya hi ya languta ku kahlekahle loko va ku vona va davuka ka rixaka ra solomoni solomoni i n'wana mani i n'wana ya hosi davhida ene loko hi languta hosi davhida loko hi ya emahlweni hi kuma leswaku hi yena loyi nga tshembisiwa leswaku vuhosi bya wena byi nga kala byi nga fiki makumu leswi a swi vula yini na hi ku a hlawuriwe hi xikwembu loko hi languta ku sukela eka hosi davhida hi ya hi ya kuma eka rixaka ra yena ku tswariwa yosefa yosefa loyi a nga tswala mani a nga tswala mesiya misiya loyi namuntlha hi ngo i hosi yesu now leswi swi hi byela yini swi hi byela kahle leswaku hina we are the equation we are the bible that is why na swivongo swa hina loko mi languta swivongo swa maafrika a a swi humi ka swilo swin'wana swi huma eka nature eka ndhavuko leswi swi ku byela kahle ku Loko va missionaries na ma mercenaries ma fika a ma ringeta swona ku ku disconnecta ka nature leyi Xikwembu xi communicate-aka ha yona Xikwembu xi suke xi ya xi ya tshama xi ya tshama le kule xi nga lavi ku tiviwa mara xi te ri ni ta mi endlela nature leyi mi nga ta tshunela hi yona eka mina now ndhavuko kumbe nature ku cinca ka tinguva ku develop-a ka tintshava hikokwalaho ka ti-magma ku va na tintshava ti a ti a ti a ti tsakama khale ka loko and then na namuntlha hi ya vona ti ti-natural state um xi ku ri karhi ku cinca swiyimo na swin'wana na swin'wana tintshava ta ha vulavula ta ha hefemula um hi ku ya hi malangutelo ya xikwembu hayi hi ku languta ka vanhu misinya ya ha respond-a na namuntlha timbewu na namuntlha ta ha respond-a hi ku ya hi principle ya ku sungula leyi xikwembu xi nga yi vula ku wena mbewu loko ni ku u mbewu ya banana u fanele u producer banana hi ku ya hi dna ya wena hambiloko hi wo yi teka mbewu ya banana hi ya yi byala australia yi ta fika yi tsala banana because yi yingisa the first principle ya xikwembu ku wena banana u ta tswala banana hi leswi nature yi nga swi creator so swibongo swa vanhu vantima loko u languta swi connecte ka nature hi hina nature hi hina bibele bibele hinkwayo the entire bibele loko yi hlaya u ta u ya kuma leswaku eh, matiko lama nga layani ma involva afrika ngopfu matiko man'wanyana lama ngo va ngo hi le va ma va ma va va ma vitanaka hi mavito man'wanyani va nga ma teka through colonization loko se hi la vulavula hi colonization and the development of the world la lava va tintlhari va nga sungula ku vanhu va avelana matiko ya le afrika va wa fuma through the colonization kumbe va ku tikiseleka ka vanhu vantima hi nga se fika kokwalani loko hi languta le ndzhaku le hi swi kuma kahle leswaku hina vanhu vantima hi ve hina vanhu vo sungula like like this is history before you you go into the bible these are the things leswi faneleke u sungula u swi tiva before na loko u ri karhi u khongela kumbe u ri karhi u dzunisa ni lava u khipa xithombe lexiya va nga ku drowela xona xa mfana luwa mulungu a lengalengaka lahaya va ngo luya i hosi yeso luya a hi yena hosi yeso but hosi yeso loyi a nga yena a nga fika u vile kona emisaveni mara identity ya yena na swa ku a huma ka rixaka rini va ringete hi matimba hinkwawo ku va ni va khansela ti-traces hinkwato ku a huma ka rixaka rini but lexi hi faneleke hi xi tiva a huma ka rixaka ra juda hi yona mhaka hosi yesu a vitaniwa leswaku i n'wana abrahama n'wana davhida mara loko u ri karhi u khongela u ri karhi u dzunisa teka miehleketo ya wena u yi liquidate u humesa xifaniso lexiya u xi tivaka xa mulungu u khongela xikwembu lexi nga tiviwiki u khongela xikwembu lexi nga vonangiwa xi nga voniwangiki u khongela xikwembu lexi nga xona muendli wa masingita and inside that chapter vona matimba ya xikwembu u tibyela leswaku mina ni endliwe xivumbo xa xikwembu and therefore xin'wana na xin'wana ni nga ta xi vulavula power of the word xikwembu xi te ri mina ni ta vulavula swi endleka siku rin'wana loko xi vulavula hosi yesu a vulavula eka petro i ri petro wena ni ku nyika i swilotlele swa ku pfula etilweni swi tlhela swi khiya ni ku nyika ematimba ya rifu ya ku rifu u ta ri tlherisa u ta ri vulavula u ta vulavula rito ivi ku endleka leswi nga ta endleka hi twa xikhongelo xa hosi siku rin'wanyana xi ku um a ku endleke etilweni tanihiloko swi endleka emisaveni leswi nga ta endleka tilweni hi leswi nga ta endleka hi ku vulavula hi vanhu va ri emisaveni ivi ku create-eka ti-situation that is why sometimes loko hi ri karhi hi lwa tinyimpi hi lwa tinyimpi hi ku vulavula hi ri karhi hi khongela ivi tintsumi ta xikwembu ti teka control leswi va ka hi swi vula ivi tintsumi ta xikwembu ti swi endla why because hi nyikiwe authority na matimba ya ku controla swilo swo swoleswo so the reason ya ku eh, va hi humesile va hi shifta eka paradigm ya ku twisisa ku hina hi vamani eka chaptara ya xikwembu i ku a va nga swi lavi ku munhu wa ntima a swi tiva leswaku hi yena munhu wo sungula ku va ni xikwembu xi vulavurile eka yena ene munhu wa ntima hi yena a nga nyikiwa authority ya ku va ni a cinca swiyimo hinkwaswo etindhawini ta ku hambanahambana therefore loko u nga swi tivi swo swoleswo ku wena u nyikiwe that authority loko xikwembu xo ka hi endle munhu hi mfanekiso wa mina a ku i vulavuriwa na hina so loko bayibele yi tekiwe ya ya cinciwa ku na tibuku leti nga susiwa ebibeleni leyi namuntlha hi nga na yona yi nga na 66 books ku na tibuku leti nga cinciwa leti a ti vulavula kahle direct ti hi kongomisa straight ka xikwembu that is why ku na verse leyi ngo eh loko va ni vitana hi vito ra mina ni ta va yingisa now ku shiftiwe vito ra xikwembu eh ri tsariwa hi ndlela yin'wana ri translatiwa that is why ni rhandza ku lava ku vula ku maafrika or ni nga vula ni ku makreste hinkwavo lava belivhaka eh swi nga hi pfuna ngopfu ku va ni hi ya hi ya adapter to the fact that loyi a nga ta emisaveni i Yahuxuwa ha Maxiyaka sweswo swi hi pfuna hi yini swi hi pfuna hi ku vitana the real name of Jesus hi ku lweyi sweswi hi nga tolovela ku vitana yena i favor ya Xikwembu ku va ni hi ri vitana vito leriwani ivi ku endleka mihlolo hi hlula hi rona. but the real name vito ra yena leri ra jesus a nga ri tivanga hambi hi yena n'wini loko a ta va a ha ri emisaveni ri sala ri tumbuluka endzhaku through the translations of the bible so lexi endlaka ku xikwembu xi hi twela vusiwana i ku xi langute timbilu ta hina ku himpela loko hi ri karhi hi ri vita vito leri hi ri vitana hi ku kholwa na ku pfumela that is why loko hi ri vitana hi pona hi ri vitana ku endleka emasingita e but the real name of jesus i yashua hamashiach jesus christ christ is the holy spirit lexi nga tshama eka yena vito ra yena i yashua hamashiak so eh, i jesus i jesus christ and the holy spirit i vitaniwa roho kadesh hinkwaswo leswi swi endleka ku i i i loko i i i i i i hi fanele ku va ni hi hi hi strivhela ku tshunela ngopfu kusuhani na Xikwembu ku va hi ta kuma ti-revelation hi ti vutisa ku hikokwalaho ka yini swilo leswi nga endleki masiku hinkwawo loko hi ri karhi hi khongela it's because hi xaviseriwe i system ya wrong ya ka yi nga hi kongomisi direct ka Xikwembu. eminkarhini ya ku tala loko hi ri karhi hi khongela hi khongela ha khongela but system leyi hi nga nyikiwa yona a yi hi kongomisi direct eka loyi a nga yena muvumbi loyi a nga te n'wina mi ta va vana va mina mi ta endla leswi na leswi na leswi na leswi ku va ni gandzelo ra n'wina ra ku khongela ka n'wina ku pfumela ka n'wina ri ta ta direct eka mina loko mi languta enkarhini wa muxe a ku hisiwa magandzelo loko hi yisiwa magandzelo Xikwembu Bibele yi dyondzisa leswaku Musa loko wu karhi wu tumbeka wu ya henhla Xikwembu a xi tsaka hi magandzelo walawo ivi xi hlamula swikhongelo swa vanhu eku fambeni ka nkarhi hi vona loko se ku fika Mesiya loyi hosi Heroda a nga tatazela loko a twa leswaku va ri ku tswariwe hosi a ku vutisa vitana vaprofeta va yena ni tinyanga va vutisa swa ku a ah, kasi Mesiya loyi va nga ti i ta tswariwa a ta tswariwa ka rixaka rihi xana va ku hayi wena hosi hi twe leswaku u ta tswariwa kokwala ka rixaka ra wena hi ku chava ku lava ku vulavula ntiyiso but mhaka nkulu hileswaku a swi tsariwe na le ku sunguleni swa ku u ta tswariwa enazareta ene enazareta la nga ta tswariwa kona vanhu vo tala a va nga ta pfumela futhi u ta landzuriwa hi swi voneni na loko se a kula um kreste yesu eh, enazareta a i landzuriwile because a va n'wi tiva leswaku i n'wana wa mariya i tswariwe ku fana na vana van'wana kambe xihundla va nga xi tivi leswaku loyi i n'wana wa moya lowo kwetsima so mhaka nkulu hileswaku va ringete hi matimba hinkwawo ku vito leriwani va ri cinca ku va hi dayivheta ku hi nga ha viti rona vito leriya ri nga rona ri nga na matimba ya ku connecta na jehovha xikwembu nkulukumba ehenhla so mesiya i vele kona mara a hi xona xifaniso lexi ya hi xi vonaka hi nga diroweriwa xona hi hi fanele ku vuya manjheni hi swi twisisa leswaku loko hi lava ku khongela xikwembu a hi xi khongeleni hi moya hi nga xi khongeleni hi ethnicity ku i mulungu i munhu wa ntima kumbe i muhlovo mani but the fact remains ku yena a huma ka rixaka ra israyele ene maisrayele loko u languta u trace kusukela kokwale ka hosi yesu u tracer u tlhelela eka tata wa yena yosefa u tracer u tlhelela le ndzhaku u ta swi kuma leswaku rixaka leri a huma eka rona i rixaka ra davhida rixaka ra solomoni leri rixaka ra solomoni namuntlha i etopia ri nga yima um ri swi tiva leswaku ri davuka eka yena hosi solomoni now leswi swi hi pfuna hi yini na swi hi pfuna hi ku loko hi ri karhi hi dzunisa xikwembu hi ri karhi hi ya emahlweni hi ya hi ya twarisa vhangeli hi ri na xibindi hi tiyini hi swi tiva leswaku vhangeli i ya hina yi huma eka hina va ye va cinca tibuku va ti cinca va ti cinca va ti cinca va ti cinca e swin'wana swi va tsandzile ku swi cinca eh swin'wana swi va tsandzile ku swi cinca because loko u lava ku landza i context ya ku eh hosi Yesu loyi va nga n'wi draw wa mulungu laya swi tise ku yini ku a ta vambeliwa Afrika ku ri ku wa le Europe hi yin'wani eh, misunderstanding yo yaleyo hi ku loko hi languta u vambeliwe eAfrika mara i wa le Europe njhani eh a ni nga la ku dzika ngopfu ko kwalani mara mhaka nkulu i ku a yi hate leyi ni lava ku mukreste un'wana na un'wana a kota ku swi twisisa ku um nkoka wa yena wu na matimba ku fikela kwini a na ha vulavula hi swivongo swa maafrika swivongo swa maafrika ku na va ndlhovu ndlhovu it's an elephant the indigenous animal xikwembu loko xi endla before xi endla munhu xi rhange hi swiharhi xi communicate na swiharhi xi rhange xi endla swiharhi ku va ni se swi tiva swa ku leswi swi connecta na nature xi vulavula na na misava leswaku yi milisa swimilana leswaku swiharhi swi ta dya swimilana xi milisa misinya leswaku misinya yi ta communicate na vanhu loko va xikwembu xa xi ta va xi va endlile so swivongo swa vanhu ku na vakhoza ku nga xinyenyana bafo ku nga ximhungwe ku na va vo dube ku nga mazebra swivongo swa hina vanhu vantima swi connecte na nature van'wanyana ni misinya hi mukhuva wolowo hi vulavula na nature that's why va ku na va le vuhosini lava ku loko eh ku vulavuriwa ku yiwa eka vona ku ya thethiwa timhaka va twa eka timhaka ta vona va titshuneta eka xikwembu hi ndlela ya xiafrika ku na leswi nga ta endleka that is why khale a va ku va ya va ya eh ku na tindhawu leti a va hlengeletana ka tona va ya va khongela ka xikwembu ivi ku na mpfula this is the power of nature which responds loko hi twisisa xikwembu lexi xi vitanaka um misunderstanding leyiwani yi kulu ngopfu to a point ya ku vanhu sweswi namuntlha hi muviwile from eka eka eka indigenous ways of living tindlela ta khale ta ku hanya hi tisiwa eka eka eka modern world laha ku tirhaka ti-electronics xin'wana na xin'wanyana electronics xin'wana na xin'wana that is why hi langutana na ti-disaster ta ku fana na ku ku ku ku ku khumi nkhuluko ti ti-earthquake ku ninginika ka misava na yini na yini na yini i ku vanhu va zama ku lava ku replace-a nature kumbe ndhavuko wa xikwembu hi thekinoloji ene a swi nge pfuki swi fambisanile because at the end of the day leswi va swi endlaka hinkwaswo swi lwa against tintsumi ta universe ti-universal ti ti ti-archangel ta xikwembu leti swi nga tiveka leswaku ti fanele ti va tona va valangi va order ni vulavuleni earlier on ku na tintsumi leti tintsumi ti tirha hi mindzelekano that is why loko vo village yo yaleyo ku ve tshama yi khesiwa hi xo karhi ku ku nge humeleli munhu kwalano ku nideka a serious deliverance kokwalano ku ni dyeka leswaku ku loko ku khomiwa swikhongelo nkarhi wun'wani ka village yaleyo ku titsoniwa swakudya loko ku ri i vhiki i vhiki two weeks two weeks three weeks three weeks ku tsutsoniwa ku fanele ku dilizhiwa mimoya hinkwayo liya yi nga endliwa altara liya yi nga create-iwa eka village yaleyo swi nga endla kuma ku village yaleyo yo rhukaniwa kumbe yo khensiwa vanhu hambiloko vo dyondza a va humeleli a ku endleki nchumu hi vona eka village yoleyo swi nga ri na mhaka swa ku i ndyangu wa ka mani kumbe ndyangu wa ka mani vanhu lava nga ta humela i vanhu lava nga ta huma ka village yaleyo va tshama ka village yin'wanyana because madimoni ya ndhawu ya territorial a ma koti ku va fikela as long as u tshama ka ka ndhawu yoyaleyo loko madimoni lama ma mi surrounda ma inflicta moya ma ri karhi ma control-a so loko ndhawu yeleyo ku nga ri na vapfumeri ku nga ri na vanhu lava nga ta khongela va tshova majoko yalawo a ni se vulavula hi mindyangu sweswi ni vulavula hi ndhawu hinkwayo se yi region hinkwayo so ku fanele ku ku ku khongeriwa ku vitaniwa tintsumi ta ta ta ta territorial ti-archangel ta xikwembu leti nga ta ta ti ta fika ti lwa nyimpi madimoni yalawo ma heleriwa hi control ma heleriwa hi ndhawu. ivi ku sala vanhu lava nga ta va vakhongeri va va tipilara ta ntirho wa xikwembu lava nga ta tshama va intercede va intercessor hi masiku hinkwawo ku lwa na mimoya leyi yi yi yi yi lwaka na ku humelela ka vanhu ku lwa na mimoya leyi lwaka na ku dyondza ka vanhu ku lwa na mimoya leyi lwaka na health ya vanhu vanhu vo tala kuma ku nkarhi wun'wanyana van'wanyana va va va va lova hi swilo swo ka swi nga twakali van'wanyana kumbe ku na damu ndhawu yaleyo ri tshama ri teka vanhu nkarhi hinkwawo um swi swi swi swi it this a serious intervention leyi lavaka vanhu lava nga ta titsona vanhu lava nga ta twisisa ku kahle kahle xikwembu xi tirha njhani nyimpi leyiwani yi va yi nga ri ya vanhu lexi endlaka kuma ku nkarhi wun'wanyana madamu ma teka vanhu ene vanhu va lava ku teka risk vafundhisi va fika va nghena laha va khongela va nghena ku na swilo swin'wana swa ku wena as a flesh u nga kala u nga swi koti ku swi defeat-a mara lexi faneleke u xi tiva leswaku your word rito ra wena ri na matimba ngopfu ku vitana i army ya tilo ku vitana tintsumi ta tilo leti ti ti nga khoma i i i i matlhari yo lwa nyimpi so hi ku ta ka wena a swi swi dinge u nghena layani hi ku lexi nga laha matini loko ku ri xi physical xi ta ku defeater because it's physical against physical but now xi lexi xi nga laha matini xi loko ku ri xi control-iwa hi moya wa ndhawu kumbe moya wa marine moya lwandle ya ti-coast moya ti-mermaid na yini yini yini yini xi dinga matimba lama nga tlakuka lama nga ta huma enon'wini wa wena ma download-iwa ehenhla etilweni ivi u landza nyimpi leyi ya ya tintsumi ivi tintsumi hi tona hi ku ya hi ndzilo lowu mi nga ta va mi ri karhi mi wu khongela mi ri karhi mi haxa mi ri surround damu leriya mi ta vona masingita na loko xi rhurha xi xa koho lexi hanyaka kwalano kumbe moya wa kolowo hanyaka kwalano mi ta vona hi nyimpi yin'wana leyikulukumba ngopfu swi nga endleka ku na mpfula yin'wana ya matimba ngopfu leswaku yi lava ku mi intimidate ku xikhongelo xi nga yi mahlweni kumbe ku endleka swin'wana swa masingita mi swi vona ku leyi i nyimpi loko mi phikelela mi phikelela mi ri karhi mi khongela mi tshikelela mi ri karhi mi khongela mi vona xikwembu xi mi hlulela ku sukela kokwalani ndhawu yaleyo yi ta va yi kwetsimile mara ku fanele ku sala yini vakwetsimi lava nga ta sala va yisa mahlweni ntirho wa xikwembu va ri karhi va simeka va ri karhi va haxa malangavi ya ndzilo ka ndhawu yo yoleyo so leswi ni swi vurisa hi yini na ni swi vurisa hi ku vanhu loko vo twisisa leswaku vona eka xikwembu va khome position mani va ta kota ku swi tiva ku a vo va vanhu ntsena kambe i swivumbiwa swa ximoya swi hanyaka enyameni hi ku loko hi ri karhi hi vulavula marito hi vulavula marito ya matimba lama nga wona ma yaka ma intimidate ma yaka ma ya ma ya thinta etindhawini ta ximoya ivi ku vonakala tintsumi ta xikwembu ti ta ti fika ti lwa a hi nga ta ti vona hi matihlo ya nyama mara a wu ri ni ku byela leswaku loko wo tshemba leswaku hakunene rito ra wena ri ri le zandzilo ri vitana army ya tilo u ta swi vona swi endleka swoleswo hi yona mhaka emindyangwini yo tala namuntlha vanhu um a va ha swi koti ku ti biyela mimiti ya vona va lava ku ya va lava nyamisoro va lava tin'anga ti ta biya mimiti ya vona why hikuva va lahlekele hi hi hi ntiyiso wa leswaku e nyanga ya matimba hi vona vini because va nyikiwe authority ya ku va nyikiwa xikhiya xa ku pfula tilo va tlhela va ri pfala va nyikiwe xikhiya xa ku tlherisa rifu hi ku vulavula ka vona na eku tshembeni swi ya hi ku loko u ya u ya biya muti wa wena u biya hi rihi vito ra kona a swi endleki na yo nyanga loko yi ta yi ta yi ta biya yi nga vulavuli nchumu yi ta fika yi haxa leswi yi haxaka swona mara mhaka leyi nga ta fika yi ku ba hileswaku loko ri karhi yi haxa yi ta va yi ri ku vulavuleni. Matimba a ma le ka murhi lowu va wu haxaka matimba ma le ka rito leri a ri vulavulaka i ri vulavula hi ku tshemba a tlhela a connect-a ka moya leyi a va ka connect-e ka yona namuntlha ni la ku ta ku byela n'wana wa le kaya leswaku muti wa wena a wu dingi munhu ku ta ku biyela wona business ra wena a wu dingi munhu ku ta ku biyela rona mhakankulu i ku u fanele u tshemba leswaku hinkwaswo leswi nga kona ni leswi voniwaka ni leswi nga voniweki swi diphende eka rito leri nga ta vulavuriwa loko u ri karhi u vulavula u ku ni declare leswi na leswi na leswi mimoya hinkwayo tialitara kumbe marito hinkwawo lama nga vulavuriwa hi business ya mina kumbe hi vito ra mina kumbe hi ndyangu wa mina na swi deliza sweswi hi vito leri nga na authority hinkwayo leri nga khoma matlhari hinkwawo ya ndzilo vito ra yesu I, i'm telling you I'm telling you ku ta va na lexi nga ta endleka um problem i ku hiya hiya khongela hi nga ri na ku tshemba u nga tshama u nga yi u nga yi kerekeni malembe yo tala but loko u ze u twisise principle ya tilo ku xikwembu xi lava yini xi tirha njhani hi rito that is why ku na vanhu lava hlaseriwaka na va nga kereki mara va hlaseriwa because of va khome ti-principle ta tilo leswaku ku hava nchumu na xin'we lexi nga ni tsekatsekisaka loko na ha khome xikhongelo loko na ha vitana ti-authorities ta tilo hi ku xikwembu loko ni vitana vito ra yesu kreste wa nazareta ku tshika amiliya yi nga khunguluxa ribye siku leri a nga pfuka hi rona hi ku hi kuma leswaku eka bibele siku leri a nga pfuka hi rona ku ribye ri khunguluxe hi tintsumi leri a ri pfale sirha ri khunguluxa hi tintsumi a pfuka ku tshika tintsumi letiya ti nga lava nga ku pfalela swilo swa wena swi ta ribya ri ta khunguluxa hi tintsumi um leswi swi require munhu loyi a nga ta va spiritually connected and a tlhela tshemba ku leswi va swi vulaka hakunene swa endleka phela masingita um lava va khongelaka ku endleka masingita hakunene it's not because of vana matimba it's because of va kholwa leswaku leswi namuntlha ni nga ta swi vula hi nkarhi wolowo loko ni ri karhi ni vula ni tlhela ni swi twa ni swi confirma ku in the, in the spirit etikweni ra ximoya swi le ku endlekeni lava vabyaka namuntlha va ta hanyisiwa loko ku ri ku ku na this prophecy yi nga ta fika ku wena tana ni ta ku khongelela kona leswi xikwembu xi lavaka swi endla namuntlha a hi wena u nga na matimba loko u khongela swi endleka it's because of environment ya ndhawu u ye u ya thinta ka ndhawu leyi tlakukeke ivi xikwembu xi ta xi ta tikhomela tintambu hi xoxe hikokwalaho ka wena so that is why a swi fanelanga leswaku hi ti declara ku tiva ngopfu kumbe ku khongelela ngopfu hi ti declara ku profeta hi ti declara ku chumayela hi ku vanhu va hundzuka loko hi karhi hi endla swo karhi i xikwembu lexi tivaka maendlele ya kona hinkwawo but lexi faneleke hi xi tsundzuka vamakwerhu hileswaku hinkwaswo leswi hi nyikiwe swona hi xikwembu now a ni tlhelela ka poyinti leya ku sungula hina hi hina nature hi hina bibele period swi helelini leswaku tala eh va ringetile ku vanhu va hi susa endleleni that is why vapfumeri va ku tala emisaveni i vanhu va ntima hambileswi va nga kuma va nga yi kuma vhangeli va nga kuma vhangeli va va va ivi va tlhelela ndzhaku va ku tala mara hikokwalaho ka ku va ni va yi kumile va yi twile va yi amukerile swilo swa vona swi kumeka swi nga onge swa pfuleka hikokwalaho ka rito leri va nga ri amukela na baptism leyi va nga yi receiver na vito leri va nga ri amukela va ri confessa hi yona mhaka ni kombelaka namuntlha loko munhu a kume nkarhi a ya ya languta ku what is the black madonna eh, a ya languta ku what is the black madonna once you understand ku i yini black madonna u ta vuya u ta ni byela even the pope eh, pope wa, wa, wa, wa kwale eh, ni nge chavi ku vula wa maroma i khongela wansati wa munhu wa ntima why va khome xihundla leswaku the black woman in the beginning that is why nature va yi vitana ku i mother nature va swi tiva leswaku ku davuka ka vanhu hinkwavo emisaveni ku sukela eka a melanin woman wansati wa munhu wa ntima leswi it's not about it's, it's, a, it's a knowledge it's a knowledge there's a difference between a knowledge and, uh, and, uh, and, and, and, and, and biblical information this knowledge ku va u swi tiva va ku fihle leswaku u nga swi tivi va ku nyika leswi we va lavaka u swi tiva leswi nga le bibeleni but then leswi nga na matimba ebibeleni a va swi tsalanga because va swi tivini ku swi ta ku endla ku u va the mightier in the spirit so the black madonna i, i, i, i wansati loyi uh, pope in his secret place la khongelaka kona a khongelaka yena a n'wi khisamelaka because u wa nga tiva matimba ya xikwembu lama nga reside kona wa yi tiva connecting point ya xikwembu loko a lava ku ya a ya khongela but hi fihleriwe swona hinkwaswo swoleswo as much as hi fanele hi tsundzuka leswaku kereke ya ku sungula misaveni hinkwayo i roman catholics um swoleswo it's a fact tikereke hinkwato ti davuka kona so hi fanele hi tsundzuka kahle leswaku loko ti davuka kona tikereke hinkwato eh, lexi nga endla ku tikereke ti davuka va huma van'wanyana eka marhoma it's because va ye va swi tumbula leswaku marhoma ma wu tiva ntiyiso mara a va ha lavangi ku famba hi wona va branchini va huma se va tirhela na la sathana lava nga huma va sungula ku ya chumayela vhangeli ya ntiyiso hi yona mhaka hi kume se ku ri na tikereke tin'wanyana ta ku va ni ti ri christianity um hi nga swi balekeli leswaku vukreste hinkwabyo hinkwabyo vukreste byi le hansi ka marhoma why ni vula leswiwa na i ku loko u ze u va u ri na kereke u ya u kuma switifiketi leswaku ku approve leswaku va na kereke swi approve yini i council of churches and council of churches yi yi headquarters ya ko yi le kwini yi le yi khomiwe hi marhoma because hi voho va hambi hi mariya maka hosi yesu a nghena kereke ya rhoma but u ta u ta swi vona swa ku xikwembu a xi ri na makungu ya ku dilivhara misava hosi yesu loko a fika a nga landzeli mhakho ya yena a ya nghena erome ekereke ya marhoma because roman empire hi nkarhi wolowo a yi ri yoho leyi a yi khome misava hinkwayo ene ku nga ha ri hi ntiyiso hosi yesu loko a fika a nga fiki a nghena roma i fika a sungula the new gospel that is why loko u hlaya tibuku ta yi four matthew mark luke and john matewu marka na luka na yohana yi ya ya ku byela masungulo lamantshwa ya ku leya foundation ya ripfumelo lerintshwa na xipfumelelano lexintshwa xa ku ya eka xikwembu wa vona so hinkwato tikereke leti va ka ti ri kona hi nga va hi chumayela ntiyiso but loko hi lava ku ya hi tibuku na ku setifayiwa na ku va na switifiketi swi approviwa kwini under the council of churches ku nga yini ku nga va roma hi nga swi balekeli leswaku eh, rome hi yona yi nga sungula yi va developed emisaveni hinkwayo that is why swilo swa ku tala swi endliwa kona eroma so um hi hi fanele hi tsundzuka kahle vamakwerhu leswaku loko hi lava ku twisisa ku Xikwembu xi lava yini hi hina hi fanele hi humanyana eka topic nyana ya Bibele ke hi langutisa Bibele yona as a whole hi nga yi pfulanga hi languta ku Bibele leyi as a package loko yi helerile kahle kahle loko yi ta eka hina yi tise ku yini a yi ri ya hina original va ri loko va yi swi teka va yi fambisa se yi vuya hi le a va yivela vakokwana tihomu hi yona. hi yoho leyi a va a va dlaya vanhu hi yona before va ku sunga eh, eh, eh, a va ku hlayela yona se va ku sunga the very same bible hi yona leyi ngo um hi fanele hi khongela xikwembu xin'we and lava ku nga vona va dlayaka vanhu na hina va nga va nga hi endla mahlonga hi khongela xikwembu xin'we so loko u ya u ya swi landza kahle in context swi tisa ku yini ku xikwembu xi va xi ri xin'we khongela xikwembu xin'we mara un'wanyana a ri ku operation ka un'wanyana un'wanyana a ri ku dlayeni ka un'wana hi ri karhi hi hlaya the very same bible sweswi swa ku byela kahle leswaku va tirhisa bible ku hi manipulata ku hina hi va calm hi yehla moya ya hina yi yehla hambiloko va hi xanisa hi tshembela ka xikwembu va hi nyika gospel liya ya ku hi hi rhula ivi va ku focusani ngopfu n'wina eka mfumo wa le tilweni hi ku ku fuma ka n'wina ku le matilweni mfumo wa n'wina wu le matilweni rifumo ra n'wina hinkwaro silver na golidi mi ta swi kuma tilweni i vo va fika va endla yini va hi tekela tindhawu va hi tekela tihomu va tirhisa the very same bible va occupy ndhawu liya hinkwayo va tirhisa bible now a ni vuli ku bible yi wrong bibele yi right i ya hina vhele bibele yi vulavula hi hina bibele kusukela ku sunguleni but problem i ku loko se yi vuya va ye va ya humesa tibuku leti a va swi tiva swa ku tibuku letiwani hi to ti nga ta tisa rivoningo ka maafrika hinkwawo namuntlha hi vona maafrika yo tala eh va la ku rhanga ku komba ku i mukreste wa tshemba ka xikwembu swi la ambala kahle a gqoka suda tsimba na thayi swi tikomba onge hi loko xikwembu xi xi langute timpahla ta munhu eh a wu ri ni endla point leyiwani ni endla point leyiwani makreste ni kombela hi tshika ku jaja vanhu ni kombela hi tshika ku jaja vanhu hi nga se ze hi va na information kumbe ntikelo wa ku twisisa ku what is the meaning of living i yini meaning ya vutomi what is life in general kahle kahle what is it to be an african a a a loko ya hi ya languta loko ni kula mina ni kule ni tiva leswaku vanhu lava va dzahaka mbangi eh va johi vanhu lava dzahaka mbangi this vanhu lava dzahaka mbangi that until i realize ku eh Jamaica i i ndhawu leyi ku nga na vanhu va ntima ende hi ripfumelo a hi yimeni katsongo hina hi ngo hi makreste loko wo lava ku landzelela the the the the way of life ya le Jamaica we get we are getting a hi a hi tshuneli na ku tshunela eka vona why because va understand spirituality and va khongela Xikwembu vusiku na nhlekani and they been hi vona lava a va ri karhi va lwa during the struggle tinghoma ta vona hinkwato yingisa tinghoma ta marasta u ta swi twa u kuma message u tshikanyana vukreste u yingisa message u ta u ta twa the emancipation of the mind free the soul of a black man e, e, e, vanhu lava a va ri karhi va lwela ntshunxeko nkhululeko a va lwa na system ti-system leti namuntlha ti fumaka vanhu leswaku vanhu u titwa onge a wu complete loko u nga ri na system leyi nga endla hi munhu un'wanyana and the very same system leyi va ka va yi creatini vo i system leyi yi yi yi suppressaka wena loko va ku tisela i xikwembu va ku xikwembu hosi yeso i wa ku basa va endlela leswaku loko vona munhu wa ku basa un'wana na un'wanyana wena feel inferior u fanele u tshama u titwa u ri hansi ka vona leswaku va ta kota ku control eh, education system leyi va yi tisaka va tisa education system ya ku wena u nga hleketi a ku ve education system ya ku wehe xa wehe ntsena i ku endla njhani i ku va ni u ya u ya xikolweni u ya dyondza u dyondzela ku vuya u ta tirhela munhu wo karhi u tirhela mani u tirhela masitara wa wena loyi a nga yena nga ku oppressa famba u ya u ya u ya u ya u ya exikolweni ya dyondza u vuya na degree na diploma u vuya u ta uplifta business ya yena a multimillion business wo hola salary because a va nga swi lavi leswaku hi va good hala ka spirituality hi tiva xikwembu hi tlhela futhi hi hi hi excela ka business so that's why loko u languta education system leyi hi nga nyikiwa yona a yi hi pfumeleli ngopfu leswaku hi ya nghena hi excela eka business that is why na agriculture there are very few people lava nga dyondza agriculture ya ya ya ya ya stand ya high grade exikolweni why because va swi tivile leswaku ikhonomi ya misava yi khomiwe hi agriculture and if you have a look at vanhu lava va nga le ku fambeni sweswi um high rate ya vona hi lavo basa why a va swi lavanga ku hi nyika i tool leyi nga na matimba ya ku hi kota ku survivor leswaku most of us hi hundzuka vatirhi ematshan'wini ya ku va ti-owner-a va hi rhobe ku xikwembu hi nga xi va va teka rito ri vito ra xikwembu leri nga rona va ri susa leswaku hi nga connect na xikwembu number two va hi tekela leswi nga swa hina leswaku hi nga vi na matimba so now nyimpi leyi hi nga langutana na yona a hi na matimba tanihi vanhu vantima misava hinkwayo a hi na matimba ya misava lexi hi nga sala na xona sweswi i matimba ya xikhongelo why emisaveni loko vo eh, hinkwavo lavo basa va sukela mabindzu ya vona misava yi nga yima yi nga function hi ku hi leswi vhele a va swi lava from the beginning ku munhu wa ntima a nga vi na mavoko ya ku va a va in control ka ikhonomi ya misava a nga vi in control eka swilo leswi nga ta functiona na system because hina loko system yi buildiwa hi buildeliwa ku va vatirhi hi tirhela system a hi fanelanga hi va na swandla swa ku va hi va part ya system na hina hi benefita ka system so that is why loko u ri karhi u yingisela mahungu ya van'wanyana va tin'wana tipolitiki u ta swi twa kahle u nge swi twisisi loko u nga se twisisa phela bibele loko yi langutanyana kahle u yi languta kahle u nghena eka politiki u ta fika u swi twisisa leswaku bibele yi buildiwe eh, eh, eh, va, va humese tibuku leti nga tona ti nga na ntiyiso va siya tibuku leti nga ta tiyisa system ya vona ku wena i va na hlonga xixima minkarhi hinkwayo eh, eh, eh, tihosi ta wena kumbe ti-masters yi swi ya kahle leya xilungu yi ku respect your masters obey your masters loko yi ku obey your masters i mani master na hi loyi a vonakalaka a ri na xifaniso xa ku basa laha henhla and then now sweswo swi ku endla leswaku always nkarhi hinkwawo loko u lava ku